21 the chin tham zo tu la ngai tu nan za te nan kut kin in tlaih than hna thong chim nak kan thok than la Kan chim dingmi thongtlangtar hna cu President Biden Israel ah a kal lai. Hakha peng ah kahdohnak a chuak i sac ralkap sawmthum an thi. Asian dirhmun in NUG cozah le EAOS cu phungning tein a ton ding ah APHR nih a forhfial. Ṭhawei peng Paka Republic sakhan mizapi vengtu phu nih an luhhnawh hna. Ralkap chuahmi thil, lithaisi le phungning loin luhpimi thilri pawl an phurh le phurh lo Nuahthuci PDF nih checkhlatnak an tuah, timi an salah.

humhaknak le venhimnak lei kong an i ceih bantukin a ra laimi thla ah Israel minister nih Israel rat ding in a sawmmi cu Biden nih a cohlan tiah theih a si. Iran ṭihphoihnak tal in an ram le vawleicung ram pawl he pehtlai in venhimnak kong an i ruah tiah White House sin in theih a si. Israel le Palestine karlak ah daihnak a um khawh deuhnak ding le Ramadan zong dai tein lim a si khawhnak ding ah Israel-Palestine kar ah rian ngeitu hna nih an i zuamnak pawl zong Biden nih a theihpi hnanak kong cu White House i cathenhnak ah an telh chih. American hruaitu ṭhing pawl nih an rak tuah cio bang khan Joe Biden zong nih Israel ram le Israel miphun venhimnak lei he pehtlai in a herhmi pawl bawmhchanh dingin Joe Biden nih a chim zong theih a si. Cuchungah Israel i Iron Dome vanlei venhimnak caah US 1 billion dollars a pek ding kong zong theih a si fawn. Asian dirhmun in NUG cozah le EAOS cu phungning ten a ton hna ding a si tiah APHR nih a forhfial. Asian hruaitu hna kar i tuahmi zapi lungtlinnak pawl kumkhat a tlin tiang ah SAC an lubik Min Aung Hlaing nih pakhat hmanh a tlinter lo caah Myanmar ralkap hruaitu hna le ralkap hna cungah sualphawtnak, a zizuknak a tuah a herh cang tiah APHR timi nuhrin covo nih ASEAN a met phu hna sinah April ni kul le nili ah cakuat a ṭial. Mah kong he pehtlai in ASEAN phu nih tuah dingmi APHR nih tuah ding panga cu tu bantuk in an thanh. Pakhatnak ah, ASEAN nih a hleiin Myanmar ram lei palai ah thimmi kong le thimnak tuahnak cu ṭha tein tuaktan ṭhan ding ah a herh tiah a ti. Kumkhat pakhat in aa thlen ruangah zulhphung lei zongah harsatnak a um kong a langhter chih. Pahnihnak ah, Liamcia kum ah phun nga telhmi Asian lungtlinnak ngeih a rak si lioah a caan rikhiahnak le a rannak lei ṭuanchuahnak ah a thazaang a der tiah a ti. Bianabia ah, a thazaang a ṭhawn a si ahcun sac nih thilsual an tuahmi pawl le a phichuak an tuar i hmai an nawr la. Cun ASEAN chungtel sinak in chuah le sac chungtel pawl khualtlawnnak phihkharpiak ti pawl sac nih a tuar ding a si. Pathumnak ah, ASEAN dirhmun in UN Secretary Security Council phu he naihniam tein rianṭuanṭi ding ah a forhfialnak a si. Palinak ahcun ASEAN nih minung hawi zawnruahnak ngeihnak he Myanmar ram mi zapi bawmhnak phu le UN kuttang ah a ummi phu he naihniam tein rianṭuanṭi i harsatnak a tongmi bawmhchanh ding ah forhfialnak a si. Panganak cu phungning tein thimnak a ngahmi cozah he lawng i pehtlaih i SAC cu theihhngalhnak hrimhrim tuah lo ding in a forhfial. A hnubik ah Asian phu cu NUG cozah EAOS tlangcung hriamtlai phu hna phungning tein mizapi theihhngan ah tonnak tuah dingin APHR nih forhfialnak kong a ṭial. Ṭhawei peng Pakari palik sakhan mizapi vengtu phu nih an luhhnawh hna. Ṭhawei myu in nichuahlei menghra hlatnak. Pakari hmun palik sakhan cu April ni kul le ni nga zing suimilam hleikhat le cheu ah an luh hnawh hna i an khangh hrawh. Mahka hmunhma dihlak cu an lak khawh kong PDF TNI thawngthanhnak phu nih thawng an thanh. PDF le Longlung peng mizapi vengtu phu simi Pahkapha LPDF i fonh in an luh hnawh hna hi a si. April ni kul ni nga zinglei ah sac thazaang sawmruk hrawng nih Tabia khua pawng um Rabaseyung ah hmunhma lak in Pakari lei hriamngan in kahnak ding caah an i timhtuah lio ah PDF nih hriamngan in an kah hmasa hna. Mah kahdohnak ah sac lei aa hliammi an tam kho men tiah PDF TNI thawngzamhnak nih thawngthanhnak a tuah. Kahdohnak he pehtlai in PDF TNI nih April ni kul le ni nga nithla telh in mizapi sinah nawlnak pahnih in cathanh an chuah. Thawe Tikhi lam ah raltuknak a dai rih lo caah ahohmanh i chawk rih lo ding in le a herh tukmi dah ti lo ahcun khualtlawn tikah i ralring tein um kal ding in kan in nawl hna tiah an thanh. Hliamtuarmi sac phu nih Pakari ah zeitik caan paoh ah lam tampi in kahnak a tuah ṭhan khawh kong cathanh ah an telh chih. Kahdohnak ruangah raltuknak a fah ngai hnu in Chikhi ramri keih Myanmar ram lei cu sac nih a hlankan in thawngthanhnak a um lo nain ruahlopi in an phih kong.

Natuci ṭawngta lam ah sac ralkap chuahmi thil, rithaisii le phungning loin luhpimi thilri pawl an phurh le phurh lo. Natuci PDF nih cheknak an tuah tiah Natuci PDF nih thawng an thanh. Mah cheknak cu April ni kul le nili in an thawk i khualtlawng mipi hna zulh ding hrial ding pawl an chimh hna i motor thlalangawng thlak in nan mawngh lai tiah a hleiin ralrin peknak le theihternak an tuah tiin theih a si. Mizapi nih dirhkamhmi mizapi ralkap kan si ruangah mizapi nunnak cu kan venhim lai tiah Nuathucuyi PDF nih thawngthanhnak ah an langhter chih. Nuathuci PDF nih Kawl kumthar titoihnak caan chungah ral hmun ṭha taktak in kan tuah i sac ralkap paruk an thi tiah cathanh ah an chuah. Yuangan peng PDF sakham pakhat an lak. Shan ramthlang lei mahte uknak ngei cangmi Janu Yuangan peng Nuabanci khua nitlaklei um Yuangan khuachung hriamtlai phu Wei Yuji le ṭawngci mizapi vengtu phu TPDF fonh ṭakkhuai pahnih sakhan pakhat an lak kong YUG nih April ni kul le nili zanlei ah thawng a thanh. SAC nih mah sakhan cu April ni kul ah thazaang tampi in raltuknak a hun tuah.

an hrem i meithal in a lu ah an kah kong le a dang ralkap a himnak hmun an phanh kong YUG ralkap nih an chim. sac thawngzamhnak nih mah sakhan ah lai meithal pakhat kutser meithal saumi pahnih kutser pistol pakhat kutser pengsau pakhat

Diktunita hleihnih, thildip tunkhat, thlam pakhat le kenkhawhmi thlam pawl an lak khawh tiah an thanh. SAC nih tuni April ni kul le ni nga zinglei ah Yuangan peng Nuabanci khua ah lut in hramhram in thil phurhternak an tuah kong khuami hna sin in theih a si. sac nih an i vennak caah yuangan peng ah janu army an dirh i a rau rih lomi caan ah khan khua khat ah minung hleithumnak tlawm lo i funtom ding in timhlamhnak an tuah yuangan peng ah sac ralkap nih khanghmi inn sawmli deng a si i sualnak ngei lo mizapi zakhat leng an tlaih hna sac le myosothi pawl nih an um hnawh hna ruangah khuami ningin a zaammi zong an um i a zaammi minung zariat leng an si cangkong mizima in kan theih. Hakha peng ah kahdohnak a chuak i sac ralkap sawmthum an thi magway in kangkaw peng lei ah a vun kaimi sac ralkap pawl cu hakha peng ah an kah hna i sac ralkap sawmthum an thi i tampi nih hliam an tuar tiah cna sinin theih a si april ni kul le nithum zanlei suimilam pali le minute sawmli ah lungcawi le lamtuk karlak ah kahdohnak a chuah hi a si suimilam pakhat chung an i do CNA le Hakha CDF ifonh in an kah hna hi a si. Mipi ralkap lei in aa hliammi an um lo tiah theih a si. Idohnak hi a chuak pah lengmang ko nain thawng kan in zangh kho hna lo tiah an chim theih a si. February thla chung ah khan SAC ralkap zahnih hrawng cu Kale in Hakha lei ah an rak kai hna i lampi ah CNA le CDF fonh in voi tampi an kah lengmang hna i sac ralkap zakhat an thi tiah Salai Htet Ni nih a chim. Falam in Hakha lei ah a voikhatnak an rat ah ralkap hmanmi tank pahnih le motor kul le sarih in ralkap thazaang zahnih cu February ni kul le ni sarih in March ni sarih tiang an rak ra. Cu lioah CNA le CDF phufonh hna nih voihleinga hrawng lampi ah an kah lengmang hna caah meng sawmli le meng khat a simi suimilam pahnih chung kal dingmi cu zarhkhat chung an rak rau. Ukraine ram cu raltuknak lei kap ah bawmhnak ka pek lai tiah America minister pahnih nih an chimnak kong a si la. April ni kul le ni nga American ramdang lei wunci le venhimnak lei wunci pahnih cu Ukraine President Zelensky he an i tong i raltuknak lei kap ah a herhmi an bawmh lai ding kong an chim. Anthony Blinken nih Poland media hna sinah a chim zong theih a si. Russia ah hmuitinhmi kong chim ahcun Russia cu a tla deuh chin lengmang. Ukraine cu a hlawh a tling chin lengmang tiah Antony Blinken nih a chim. Aa tlakmi hriamnam le cohlannak um sehlaw cu Ukraine ram lei nih an tei hrim cang lai tiah a chim chih. Ukraine president he suimilam pathum chung an i ton hnu ah Update thar hriamnam pawl le van lei venhimnak thilri pawl ka bawmh lai tiah a chim zong theih a si. American nih ramdang bawmhnak ding ca a chiahmi tangka dollar nuaizasarih le hleithum cu Ukraine le a dang ram hna nih Russia dohnak in an i ven khawh cionak ding caah hriamnam an cawk ve hnu ah Ukraine ram nih dollar nuihzathum a co lai tiah theih a si. Germany ram ramstin vanlawng chiahnak sakham pakhat ah American le a dang ram fonh hna nih i tonnak nihnih ni ah an tuah lai. Cu hnuah Ukraine nih saupi a ram a humhak khawhnak dingah American Wunci Leo Austin nih ceihmainak a ngeih ding a si. American Wunci an pahnih in Ukraine an phan ṭhan te lai tiah theih a si. India Myanmar Naka miphun lungrualnak puai Manipur ah an tuah. Myanmar leikap ah a ummi Naka le India leikap ah a ummi Naka miphun nih i lungrualnak puaipi cu India ramri Manipur pengkam Ukhrul khua ah nunphung leikap puai cu zarhpini ah an tuah.

NSCN IME an hruaitu Thuingaleng Muiva i a chuahnak khua zong a si. Naka miphun cu an ṭhangchin lengmang i India chung zong ah hin Assam ram, Naka le Manipur le Arunachal Pradesh ram le Kawlam lei zong ah a ummi miphun an si. Myanmar ram Sagaing ramṭhen nichuahlei ah a ummi Naga sianghngakchia ENSA phu pawl zong Ukhru khua i puaizawh ding ah lamhla tak in an kal ve hna. ENSA i an hruaitu a simi Nokpai chonglam Myanmar ram chungah a ummi miphun cu hlawt kan tong i a muimi chan ah kan um tiah a chim thei a si. Ni khatkhat ahcun nakah miphun vialte hmunkhat ah kan um dih lai zong kaa ruahchan tiah a chimchep. Myanmar ram chungah phungning in theihmi nakah miphun hna cu panga kan si tiah a chim. Kalay thlanglei Chongkhwa khua mei a rak khangtu sac ralkap pawl le mipi ralkap phu font i kahdohnak a chuak. April ni kul le ningah Sakain ramṭhen Kalay thlanglei Chawngkhua khua mei a rak khangtu sac ralkap pawl le mipi vengtu phu fonh karah idohnak a chuak. Hi idohnak ah hin sac lei in a thimi an tam tiah Vokok CNDF sin in theih a si. Suimilam hleihnih hrawng in kahdohnak aut hi a si. Kanmah lei Vakok CNDF, Pahkapha, RKDF, PDF Kale i fonh in bom zong kan puah hnawh hna. An motor pawl zong kan khen hna. Nihin i dohnak cu tha tho ngai. Kan kahmi zong siseh, bom puahmi zong siseh a thimi an tam lai. Kannih lei ah pahkah phah in minung pahnih an i hliam nain thinphang cu a si lo tiah Vakok CNDF nih a chim cu theih a si. Tuan deuh zongah khan raltuknak voithum a chuak i ralkap pahra hrawng an thi. Mah ralkap pawl hi natchawng ah zan an riak i a thaizing ah Chawngkhua khua mipi inn a duahmi hna kha an si. Nizaan suimilam pahra hrawngah Chawngkhua i a ummi ralkap pawl a kal cangmi ah kan ruah i khua ah kan lut a si nain an rak um rih ko. Pe zahnih hrawng hla in kan i kap. Kan van ṭha kan i hliam lo. Hnu kan pil i cu hnu chun suimilam hleihnih ah i dohnak a chuak ṭhan. Na chong ah inn a kangmi hi tutan cu a tlawm deuh. Chongkhua bel cu a tam ngaingai. Ṭha tein kan hlathlai khawh rih lo caah fiang in kan chim kho rih lo tiah Vakok CNDF-E hruaitu pakhat nih a chim. Atu tiang i kah ṭhannak a um rih lo nain kan i ngiat cuahmah lio hna a si tiah a chimchep. Ṭhitumnak ah a kalmi Chin mino pahnih thah an tong. Sakan ramkhen chaklei tamu peng khuatar khawpawng lamkam ah Chin mino pahnih ruak April ni kul le nili zinglei ah hmuh a si. A thimi hna hi Chumpinta khuami kumkul in kumkul le kumnga kar Kusum Min Ṭhan le Ku Ṭhang Ku Kin hna an si. April ni kul le nithum Tungcaw khua ah bawlung an chuih dih in Phailing khua ah an hawi le ṭhitumnak an kal lio. Phailing khua an phak hlan Tanang khua le khuathar karlak ah thah an tong. An ruak cu motor lam in keih sawmnga aa hlatnak ah hmuh a si i an ruak pawngah pistol kuan bawm panga hrawng an hmuh. An lu, an hnak le an keng hna ah tukvelhnak hma hmuh a si. An ruak cu mizaw mawṭaw in an umnak khua ah an kalpi hna. Mizei nih thahmi a si bal cu a fiang in theih khawh a si rih lo tiah zalen sin in kan theih. Hakha College of Education ah distance siasiamah te training an tuah. Chin ramkulh Hakha khua College of Education ah distant kumkhatnak sayasiamah pawl April ni kul in May ni hleiriat tiang training an tuah tiah theih a si. Ralkap nih hramhram in uknak a lak hnu Chin ramkulh ah a voikhatnak bik sayasiamah te training an tuah hi a si. Hakha peng le Falam peng in training a kaimi sawmthum an si tiah SAC nih a thanh. Hakha College of Education Sianguk Daw Mi Ngiu Ngiu Shing nih a rak kaimi vialte donnak puai ah Chin ramkulh Chief Minister U Ngun San Aung nih atu lio sac cozah nih fimnak lei biatak te chuah in a ṭuan lio a si. Fimnak lei bawi cu chaklei Myanmar caah Sakaing College of Education Thlanglei Myanmar caah Yangon College of Education tiin hmun hnih ah training pek a rak si i atu ahcun College of Education Kulanga ah training pek dih a si cang caah siasiamah caah lam a awng deuh cang lai tiah a chim.